Atu cu MTC MDF lei dirkamh i MEC pastor pawl nih SAC sinah la kha an halnak kong thla thum chung na kan pe ti lo ee tiah an ti hna i cucu zahan lai te ah khan Rungtlang ah Hakha an kal i pastor pahnih nih Hakha an kal i cu Hakha Hakha i Rungtlang sin SA sin, sin ah cun atu tiang la khan a kan pek lo timi kong he pehtlai in uh, CB, CB zong nih CBPO zong nih ṭha tein MEC Mara ram i MEC pastor pawl nih rian an ṭuan ning kha fiangte kan van chim lai. Zei bantuk rian dah nan ṭuan i, zei bantuk dah pastor nih zei bantuk rian dah kan ṭuan awk a si. Lung training ka tuah ve cang lai caah khan can tam tuk kan nei lo caah ka arrang kho chung van chim ko le ah a toi toi fiang kho chung ka van chim kho ka van ne zuam la mo ka zo tu viate nan chunga ne ka lo men pathian tu ne thlachuan pe ko hna se ne ren tu na la pathian ne lam rin hna se lo ti mi te kha nan cha a thlachuan ka van ni har pe hna mo tampi ko lo ke ka van chim la ne hin he ne hin tiang kan ram damlo ruang le una thalo ni SAC ne ana van ti mu a ne hin tiang i kan kal tika kum thung kum li le kan kal chang i cho chunga CDM atua mi tampi anum AO angei lo mi tampi anum chu a ra azam mi tampi anum re cho cho zai ruang a thla si ten zakat utna thalo ruang a sia kan thai Kan unaw a simi kan ṭa kan far, kan pu kan tu kan khu kan raang. Tlangval paw nungak paw hna nih nunnak thap i miphung le ramca ri an ṭun cio ma liu ah. Nihin kan ma mara ram ah tu cu mara mara kong ka chim lai caah. Nihin tiang i SAC nih a dirmi sianginn tiang kan kai rih ko tiah zahan lai tiah Hakha Rungtlang ah ACC ralkap he tongbaruan an nei. Cucu thlatthung chung a tu a kum i thlatthung chung ah thlatthung chung lakhan ah kan pe ti lo ee tiah ACC na phaisa an hal hna. lakhan na kan pe lo ti ruangah cu tikah nihin hi kan miphun le kan ram caah rian kan ṭuan ciammam kan ti lio ah kan ralkal pawl thisen le nunnak i rian an ṭuan i a thimi tampi an um rih hliam a tuarmi tampi an um cu hliam a tuarmi tampi an um chung ah cucu an thisen hi zeirel lo in

a min ah Phu He ti si. Meheh amah nih hin pastor a si i Mararam ah M, MEC pastor an si i amah amah hi rian zung a ṭhumi a si. Amah nih Hakha a kal i amah nih Hakha a kal a kal i SCA sinah thla chung lakhan a kan pe ti lo. Thla chung lakhan a kan pe ti lo tiah a titu pa amah hi si. SCC sinah lakha a haltu cu amah si. Cucu e ka i CDM a, a tuah lomi vialte pawl caah kha a thotu pa a si. Cucaah hi amah nih hin a hal tikah zeitindah SAC le nih zeitindah an ti ti si ahcun nannih cu kan i zum ti hna lo AA he phu pawmi nan si tiah an ti hna i lakha pe lo i an kir te mi hna si. Mah ve kha ka van langhter lai maw? Okay. A Facebook me hi si. A Facebook ah a min hi Pu He ti a si. A min hi Facebook min nih cu Pu He ti a si. Ma hi SC i amah nih hin uh, SAC le cu a haltu cu si timi kha phian kho chung i eh, ka van lam termi si. A ruang cu zei ti sia cun a kan zum lo. MTC MDF pawl nih salai cio ma cu a li le a li lo te a chim tiah a kan ti tikah keimah tu ning khin a hmanmi ka chim tiah keimah le keimah kaa zum i keimah le keimah te kaa zum i ka chim hlam te ah hin Pathian sinah thla ka cam hmasa lemang mipi sinah a hman lomi bia ka chim sual si ah cun mipi a thatu ka si lai i mipi a lung aa vaivuan tetu ka si sual lai ka ti in Pathian sin zong thla ka cam hmasa lemang mi si ka chim hlam te zong ah bia ka chim hlan te zong ka chim uh, pathian sin thla ka cham phasa le mang ve chu ve ban tuk i nishin tiang i khoi april thla tia tu kum april thla tian chala kha che SAC la kha tu tian nei ri chu MTC MDF khonsong po von tua u SAC ra ka kan ka e kan do e chu kha ba nge nan ti mi po hi nan si lo e nan do lo e tia karati le mi kan au peng lengmang mi kha atu i atak i asi ko lo mu sac rak rakap kan ka ko kan do ko hliam a tuar mi zo kan um a thi mi zo kan um tia record an tial ko la na te in acu cu asi ta tak mo sinai sai hla arung a zei ruang dan thi AA sinah tingṭan an kai i AA nih leṭo in ral a tuk te tikah a thimi tu kan si. Khep a tuarmi tu kan si. Amah lungtho tein an tuk maw, ra an do maw, nem ma. Pu thung kom i kan uno CB po he he i i kom i atu hi rian a kan ṭuanṭi an ti. CB pawl lai ho a theimi pawl ra ngai u. ka chimmi hi a hmami ka chim lai. Cucu nanmah i hawikom a simi MDF pawl an cawcan i ka chim lai. Cu i cu i nannih he rian an ṭuanṭi ko rih si ah cun zeitindah nanmah nangmah nu nangmah tu na muṭi nangmah cung cungah nangmah te biakhiahnak ngei ko. Nihin ah MDF Marat cu MT, MTC MDF pawl cu MEC ah aa telmi an si i MEC pastor pawl he atu khi an tam deuh MTC MDF pawl khi maw MDF pawl khi zakhat ah sawmsarih MEC an si cu Mara CDF le MDF pawl remnak ser una kan ti lengmang i voiru te kan tuannak kan ai aho khuakhan lairel hna dah a si MEC pawl an si cu MEC pawl cu zei bantuk deh rian an ṭuan MDF le phu pawng pawl a dirkamtu an si an si an si rih cucu rian an tleimi pawl hi Saipuji tiah nan tlei MEC pastor pawl nih maw Bataji he Nangaiji he Luhmuji he zei vialte an tlei dih Mara ram ah cu an tlai an tlaimi rit a tam tuk caah nihin tiang i SAC he sinabia an chim tikah kannih cu Mara ram ah hin sian ngachia zong coza sian in kan ong ko re an ti atu tia sin kan kai ko SAC i sian in sermi zung

Cu an thisen cu nihin ah phaisa an hal cang cu. A fawi ka chim lai, nan theithiam lai ka zung. Kan unau thisen a luangmi miphung le ram caah rian a ṭuanmi an thisen hi zei rel lo u si. Nihin tiang ah cozah sin kan kai rih tiah an ti hna i cozah sin i phaisa hmun ding cu rian an ṭuan rih hi tu nihin tiang. CB pawl ra ngai u. Rathei u. Kan uno paw Falam paw cu SAC an do ri tu nihin tiang an do ri. SAC a do lomi le a domi phu pawl nih CB pawl von tuam hanu. Cu bantuk lungpu cu nihin tiang kan ngei rih laimi laimi cheukhat. Nam pongkam umi ramthumna a phami paw CB vialte kan tin hna lo. MDF le a dirmi pa mara paw khi van zong hman u khoi bantuan cho ca ngam ti lai lo a rung zei an ni cu mara rama meithal kan pual lai lo kana kan tua lai lo a ti mi pawl an si ka chim kha mepi nih a kan tei si a cun do tha sa sa u mi do tha sa sa sina kan halai tia sadu atha mi pakhat sac a tei si ahcun dawtha ngun cung li a um i ma sin ahcun lo lai hi kan hal lai tiah timi pahnih an nei hi ka a si kho lo cu hi ka a si lai timi lungpu an ngeimi mtc mdf an si a zei pipa khi bawi bawipin hlau minu kan tlong le kan tam le kan kan tlom te le tampi a hau lo cdf mara po zakhat kan si zong a ba zi ci lo MTC MDF wa thong thung an phan zong ah a zi chi lo a tu liu a zi chi mi cu zei da si AC AC tei kan ni zuam hna lai kan no kan u no paul kan rakal po thisen kan mit kan ton hna lai kan soi hna lai kulek ke ape chang mi po kan tua pek hna lai Cu cu nihin tiah kan do lai i teinak kan hmu hrimhrim lai. Cucaah hi bia hi ka thei te ka ngaihchia. Zei ruangah ne pastor cu ṭha te pastor ṭuang ko hna seh. Ṭha tein thlarau a ngei lomi thlarau an tlaih khawhnak ding caah chas a rian ṭuan ding an si. An umnak chas te ṭuan hna sehlaw an lakha hi chas nih a pe ko la. Taksa lei i rian ṭuan hnga dingmi pawl Khuami vialte nih Chinmi phu nih kan ṭun lai i thlarau lei in chambo in nunnak helnak tlanak tiang nunnak a hman cami pawl zeitindah Pathian dawtnak khan an theih khawh lai ti a kalpitu ding pastor Evangelika naih. Cucu pastor nih a rian a a si. A tuurung cu amah nih a zohkhenh ding a si. Amah tu nih khan rian tampi an naih chasa.

Cucaah Chinpi ne chungah hin kan zapi tein ra kan do ko na tiin a do lomi MDF MTC puan an si. Cucu ka chim duhnak cu a ruang cu an tuar lomi kha kan tuar an timi lih an chimi a hman lomi mipi mipi mipi vialte a hrawtu Terong Sa paw Khoi Tululu paw pastor pawl an si cang i cucaah kan ram hi zeidah a lo timi na mitthlam in cuan nauma na la kha ei na ding na phaisa hmuh na ding lang tuang lai chi phaisa hmuh na ding lo kan tuah si ahcun kan no le puan ramdang an kal dih cang lai an huam lai lo ral dang da ding an an huam lai lo asina tein ka mi phung ca ah cun nunna ka pe kha he re keima nih ka mi phung ca rian ka tun lo ah a hau hi da a tun lai tia lungthin ngei bu in ra thei ngai in ne hin ti ram tanga hip atur men tampi ra ni hin ti ra an do di

MTC MDF le li kam tu MEC pastor pawl nih hin tiang in SAC la kha an hal ri hi khat thung chu na kan pe ri lo tiah an an an an hal ri hi cucaah a biapi tuk ke ang ha mi pawl zong kan biapi tuk amhan thlai ka tar cang nan thai an pastor ka si i an ti hna lai zei ba zei ria dah a tuan timi tha tin sungsa hau cang nihin tiang cawza SAC cawza lakha a ei mi kan anum ri mara rama nge a chia ngai ngai ningzak zong se unau thisa a si mi thisen zei rel lo kul ke angei lo mi SAC ruang i kul ke a ngei ti lomi zeire piak lo in nihin tiang SAC sin kan ong ko re tia sin tiang kan ong ko re tia a chimtu le thathung chung la kha na kan pe ti lo tia SAC na nihin tiang la kha phais a ha a hal ngam mi po pastor pastor po pastor po Mararam i MEC pastor paw, Tarosa pastor paw, ei o mo nan ngei lo. Chatlu cu ma phaisa cu nan du. Pathian bia zong hi keima nan nan thiam deuh lai. Biathlam chung zong ah phaisa he du tuk hlah u nan ngei mi chung ah i lung i sak ko u. Pathian bia nih a kan ti mi si. Cucu phaisa he a zah tuk tein kan duh lai i kan hen lai. A zah tuk tein phaisa kan duh lai kan hen lai. Miphun le ram ca rian a tuan cio mai kan no le thisen nen tua law la kha a phaisa a ei ngam ding na si maw SAC sin ah a kan tha cio ma mi a kan ka cio ma mi kan hon te a kan ten i

ne lin la ka heche mara ram cha ar theni kan to tingta kan kan nan ti ne ma e e cha tu nan ka he chu cha nan ni chu SAC ne kan ni zum tin ha lo nan ni chu chimpi ne ha aphu polo mi zo nan si i e e he aphu po mi nan si tia an tin ha an ratin ha ka AC AC si po ni chi mi phu a phom lo mi nan si an ti chap chu chunga nan ni chu AA sin ah a ummi AA sin ah phu pawmi nan si an ti chap rih. Tuam hanu. SAC rakam hman hin o. MDF po hi cu MDF po hi cu SAC hman hi Chin Chin nan si- an si ko na te Chin he rian a tuan ti lomi nan si ye an ti hna cu SAC rakam hna nih. Tuam hanu. Nannih cu ee he phupaw men an si, ee he aa petlai men an si an ti an ti cang ka. Es AC ma khuaruah ha ve cang lai da ka ti tu hi. Zia mara ram i MTC MDF po MEC po hi Chin an si ve ko na tin zai ruang a da Chin he an i petlai lo ti mi an tua ve cang lai da ka zung. aruang cu nan ne cu chin chin minung he chin miphung he nan ni phu pong lo e e he nan ni phu pong an ti cang ruangah ah khin an tua ve cang lai timi ke ka ruah cucaah MEC pastor pawl mara ram i pastor pawl cutlung ngam sam cu nan um na hin ah zohman Laitla kan um lio ah cu ar cu zanṭim ah a ṭap i sanghar cu a nih. Sanghar nih ar cu se ding a baw ve bantuk i ar arpi cu a ṭap cuahmah. Nihin a si ve bantuk i nihin ni Chinmi phung vialte SAC a domi vialte kan ṭap cuahmah. Kan miphun an thi cuahmah, an kan ṭap cuahmah hi aw nang le kei.

Zanṭim ah ar, ar inn ah sanghar nih aa seh ding a ra ar, ar kai hnaw tikah arpi cu a ṭap cio ve, ve a ṭap cioma ve bantuk in nihin ah SAC a dotu kan miphung Chin miphung vialte SAC kan do tikah hlim a tuarmi kan tam. a thimi nunah pe cangmi an tam chimi phung kan ṭap ciomah ngeihchiah in kan um ciomah vawlei kan zo a pit van kan zo a sang cu dirhmun cu kan phah ciomah mipi phaisa in ra a tukmi kan si kan simi kan theih ra thei ngai in kan ralkap pawl nih rian an ṭuan ciomah ral an tu ciomah kan ṭap ciomah

Minung veve Pathian fa kan si kan ti lo maw? Zalennak khawhnak ding caan SAC kan tei khawh a si ahcun zanlawng tein bia in ṭhaṭha kan sa lai i ing le lo ṭhaṭha kan sa lai i sizung ciama zi le zong siseh pengia zi le zong siseh bata zi le zong siseh kan ṭhancho lai i zanlawng tein kanmah le kan khua kan ram zatlawng tein kan dir i can ha lai tiah sadu kan tha rung a pe SAC cu tun ni kan do chuma cu SAC nih bia in zeiza dah a hro sia in zeiza dah a hro sizung zeiza dah a hro a thong le si a si cang lai hi a hro mi cucu kan do mi hi hai le a zatlawng te pathian thak ko hna u se thang thak kho u si law zatlawng tein in la lo sak ko hna u si

Nihin ah ihpha ṭhaṭha, rawt ṭhaṭha te ah nei cuahmah ko nain kaltak in vawlei ah an i plastic tein an ṭhuan dih. Ruah sulak ah tu hi ruah a sul lio si. Ruah sulak ah ranzam dim huan an pha cuahmah. Mi ku thaw te hmanh um cuahmah an um ti lomi ruangah le CDM an kan an tuah i nihin ah mi cheukhat cu Mara ram ah cun CDM tuah duh lo in nihin tiang cozah la kha ei tu an nung. Cucu zeidah zeiruan an biapi an ti chap ti sia kan chim hna la. Meithal i kan tei kho la lo caah raldo na i kan tei kho lai lo caah an cozah la kha hi dingviar in kan ei piak hna lai an ti hna cu anmah chi chap i. Tuahman u, cu bantuk thlua cu di ka riat sampi pi la piak hau lo ka ti le mami ka si. Nangmah le keimah sin a kai lomi fimnak a ngei lomi cathiam lomi zeihmah a si lomi zeihmah zeihmanh aa tlak lomi thiamnak le fimnak ai ngei lomi nangmah le keimah hman hi SAC kan do cang lai timi ruahnak kan nei kho. Mipi phaisa nih kan ralkap pawl nih ral an do timi kan thei ko kan thei hna. Cucu sponsor kan tu cuma lio si pi asi hi mu. Mipi phaisa i ran do cuma hi mu. Cu kan ralkap pawl nunna thisen ran nunna an pe. Miphung le ram ca rian an tun cuma. Cu an tun cuma mipi cu nihna kan kan no le kan u no le kan u le

Chin miphun he aa phu pawng lomi nan si i a zum le kan i zum ti hna lo. AA he a phu pawmi nan si an ti hna cu. Cu MEC pastor le zong nih zeitin bia an chim an chin chap ti sia cu. Thak thung chung la khan a kan pe ti lo i nihin tiang hi coza sin kan ong ri. Coza sin ah petlai na kan nei ri. Coza sin ah lakha kan an ei kan ei ri. Cozah sin ah sen kan kai rian ti cu tuam han u law ṭih a nung ning fih a nung ning kan mamhat ei u kan ei lo kan thaisin zei dah kan ei la timi mi cheukhat CDM a tuami cu tampi an um i cu chung ah cun CDM a tua lomi caah la kha thopia ding i Hakha an kal cu cucaah kan miphung hawi vialte

ka khuaruah ba cucaah mahte kha a tam deuh ka chim ahcun a keimah he a ka thin tawi ka a, ka thin humna ka chim sual lai caah khan mah via ka si sia law a ka zotu vialte a, nan cung lung lona tampi kan nei hmailei ah thawngpa um ṭhan sia ka cu a, kan i chim ṭhan te hna lai nan cung lung lona tampi kan nei God bless you